Gethfo! Llunsen.
Llongyfarchiade mawr o'r wythnos dwetha, oddet ti'n ffantastic! Diolch yn fawr, ie. Ath e'n good yndo? Do.
Ie. Odd e'n grêt.
Sut oddet ti'n teimlo ar ôl y per- dy berfformiad? Yym fi wastad yn trio cymyla ar ôl y perfformiad i weld be' ma' hi'n meddwl a wedodd hi bod 'i ddim 'di meddwl am un cam yn ystod y dawns yy y ddawns felly yym o'n i wrth fy modd gyda'r yym ymateb yna. A sylwade'r beirniad lot gwell. Sgôr? Uchel? Ie, tri deg un.
Yym o'n i'n blês iawn gyda 'na o'n i isie o'n i'n trio anelu at ga'l rhywbeth dros tri deg rywbryd yn y gystadleuaeth neu fyddwn ni'n mynd adre yn yy gyflym iawn. Ond ie odd e'n grêt. Yym ma' dal lot i weithio arno hefyd dyna be' sy'n dda. A nw'n positif on' ma' 'na ma' 'na lot o waith i neud yr wythnos yma i i trio t'mo' ga'l... Godi'r safon 'na. Ie i godi'r safon... Notch arall. ...wthnos nesa ie. Fi siŵr wnei di. Be' ti'n neud wythnos yma te? Yy y Viennese Waltz. Mae'n gyflym. Hmm. A fi'n myn' yn benwan. A yym mae'n lot o waith caled ar y coese. Lot o draethu yn gyflym iawn yndoes? Ie ie wi'n stryglo gyda fe bod yn ollol onest. Wyt. Yym a fi'n poeni ychydig bach ar nos Sadwrn ond yym ma' gen i ffydd yn Camilla a ma' 'i'n gweud bod e'n myn' i fod yn iawn a newn ni weithio'n galed fel pob wythnos arall a gobeithio am y gore. yy ar y noson fawr. Ti'n teimlo hyderus achos bod ti wedi cael sylwadau mor dda a sgôr mor dda wythnos diwetha'? Mm. Wyt ti'n teimlo bod ti'n dechrau ymlacio'n fwy nawr? O dwi heb os ac oni bai yn ymlacio. Yy fi'n mynd mewn dydd Sul nawr a fi'n teimlo ychydig bach yn well bob wythnos. Yym ond ma' angen adeiladu ar hwnna bob wythnos i neud yn siŵr bo' ni'n dod mas gyda'r perfformiad gore allwn ni. Yym at yr wythnos ganlynol. Ond ti'n cael wythnos prysur do wythnos yma. Ti wedi bod yn neud lot o gwahanol bethau. Ond hefyd Gethin, ti wedi bod yn y wasg yeah. lot, do. A lot o sôn am, tmod, cariad ac ati. Ie, yeah, Ti eisiau ymhelaethu i ni, achos well, Mewn un papur newydd odd e'n gweud bo' ti'n ffansio Kate Garraway. Mewn papur newydd arall odd e'n gweud bo' ti rili moyn cariad. Ie. Desperate odd y gair odd e'n ddefnyddio.
Ie. Paid paid credu popeth ti'n darllen yn cyrru'r neges ma' 'na. Yym ie mae'n rhan o'r sioe. Mae jyst yn dangos pa mor fawr yw Strictly Come Dancing fel sioe. Yym ma'r wasg ar y ffôn bob dydd isie yym rhyw ddyfyniad neu neu neu beth bynnag ond yy Ie, na, wi dal yn sengl, wi dal yn yy tafelu fy hun mewn i'r gystadleuaeth a neb arall a neu fy ngoreu dros cymylau. A 'na gyd ti myn' i weud? A fi yn ffansio Kate Galloway. Wyt ti'n ffansio Kate Galloway?
Ie. O ma' hi'n briod. A Kelly Brook a Alisha. Ie on' ma'... A Letitia. Ie on' na ma'... A ti a Maz bow. O grêt. Ie.

A Blue Peter. A 'na fe. Bwyta a cysgu. A Cosmopolitan Awards. O ie ie ie ethon ni i'r awards yy neithiwr odd wnna'n good. Yym ie a dyna be' sy'n od am I guess Lerth hefyd t'mod ti'n ca'l y cyfle i fynd i'r llefydd yma i i i yym i i a i i weld e a i am y profiad hefyd t'mo' fydd e byth yn fydd e ddim yn para am byth. Felly yym fi jyst yn trio mwynhau bob dydd yn lle bod y diwrnod jyst yn rhedeg heibio heb fy taith. Ydi lot mwy o bobl yn dy nabod di yn y stryd nawr? Be' sy'n od am gerdded o gwmpas yw nifer o bobl sy'n do' lan ata i yn gofyn neu yn gweud o dy hips di'n berffeth nos Sadwrn neu mae angen gweith- gwaith arnot ti ar dy goese. Pwy wyt ti? Pwy yw pwy wyt ti t'mo'? Yym ond fel o'n i'n gweud dyna pa mor fawr yw Strictly ma' pawb gyda ryw fath o farn ma' ma' pawb isie Gweud y gweud. Uh, ond mae'n grêt. Mae'n mae bosit- mae bositif ar hyn o bryd. Gobeithio nath- neith e aros fel 'na. A ti dal yn cael cefnogaeth mawr gan dy deulu a... Ie. ...dy ffrindiau adre? Ie aethon ni nôl i Gaerdydd wythnos yma. Yy wythnos dwetha oedd e? Wythnos dwetha.
Ie a oedd yr ymateb gan bobl yn anhygol. Anhygol. A dyna pwy sy'n cadw'n mewn bob wythnos. Maen nhw'n pigo lan y ffôn, pleidleisio. Um, ie, a fi jyst... Ni hanner ffordd nos Sadwrn. A ni byth yn meddwl fy ni mewn lan at nawr ond yy pwy a ŵyr? Ie achos y ffordd ma'r gystadleuaeth yn mynd dyw e ddim yn eglur pwy sy'n mynd i ad'el nesa na dwyt ti jyst ddim yn gwbo be' sy myn' i ddigwydd felly wyt ti'n mynd a- ar y llwyfan yna meddwl o falle mae dyma'r tro ola fydda i'n dawnsio yn Strictly Come Dancing? Ath Gabby Logan mas a pawb methu credu'r peth achos mae 'i'n ddawnswraig anhygol yym wythnos dwetha ath Dom allan a a o'dd e a o'dd e perfformio 'na ddim yn ddim yn wael o gwbwl. Yym and dyni'r ni'n agwedd efo mas bob nosad on' mae dyma'r dawnsol a newn ni ar Strictly Come Dancing a fi'n credu bod e'n agwedd eitha da achos fi'n roi fy ngore wedyn a ma' unrhyw beth sy'n digwydd ar ôl hynny yn digwydd ond yym gobeithio ma' pawb yn pleidleisio a newn ni aros am mewn am wythnos arall. Pa fath o sgôr wyt ti'n gobeithio ca'l wythnos yma? Tri dege? Ie ni'n ie ti siarad â Ladi ar y sgôr Yym ma' pawb isie adeladu ar y sgôr gethon nw'r wythnos gynt yym felly bydd unryw u- unryw beth dros dri deg eto yn ffantastig. Dim ond chwech wythnos fi 'di bod yn dawnsio t'mo'? Ie? Ti'n neud yn arbennig o dda. Wel t'mo' ni'n trio.
Wyt. Ma' gyda'r merched lot o brofiad t'mo' Kelly Alysha... Ie. ...Matt ma' n'w gyd 'di dawnsio o'r bla'n dyw e ddim yn esgus on'... Na. ...t'mo' fi'n trio fy ngore a gewn ni gewn ni weld gewn ni weld. Ie.
Wel pob lwc i ti nos Sadwrn. Diolch. A jys un peth arall ydi Arlene wedi gofyn ti mas eto? Achos mae'n gorgeous gethin! Ti byth yn gwbod lle ti'n sefyll gyda Arlene. Un munud dwi'n timid munud nesa fi'n gorgeous geth a fi jys yn gobeithio fydda i'n gorgeous geth nos Sadwrn yma yn lle timid eto. O wel. Croesi bysedd. Pob lwc. Cofiwch bleidleisio. Diolch. Fi'n gweud e bob wythnos on'd ydw i?